Ugare kuvana vaMwari. Tinotendawo musiki watipa nguva ineyi yakanaka yemasikati kuti timutsane mwoyo tiri panyaradzo paBaba Chimoko, iri nyaradzo yekunyaradza murandakadzi wavo Sisi Mevhi. Rugare ngarive nesu.
Amen. Eh, andina mashoko akawanda ekuda kutaura nekuti nguva ndonasa kuti ndo inenge yati fambei kune vanhu vakawanda vanoda kutaura kune vashumiri vamwari vari pano vatumwa nebasa iri vanoda kutaura saka ndichati tsonzei mbichana rugaringa rudai kwetiki Eh, chakakosha paupenyu hwemunhu kana ichirarama ndo chandoda kutaura ndicho nhasi uno. Kuna anozi ma last words. Ma last words pachirungu kana kuti mazwi ekupedzisira emunhu kana achirarama ari panyika ndiwo akakosha nekuti ndiwo anopa muenzaniso wezvinhu zviri kuitika muupenyu hwako uye ndiwo anopa nzira chaiyo chaiyo yekwauri kuenda kana uchibva panyika inei ukaranga kudai kwetiri sisi mevhi ndizvo ndozita ravandidya tinonzwa kuti vakakumbira kuti vaifanira kuti vakorwe muchechi inei yejekenisheni vaona chiedza chamwari chavavhenekera kuburikidza ngekubereka kwavakaita vana vavo mukoma anonzi mukoma ani mukoma benard ndoyo muenzaniso ndodo kupa nhasi unowu Vatendeuka mukati mechechi inei? Vatendeuka mukati mechechi inei? Vakaratidza mabasa akanaka kwetiri. Varatidza mabasa akanaka, mai vavo vakaona kuti mabasa ayakadini akanaka. Nokudaro vakakumbira kuti vakorwe, asi nokuti vanhu kana kuti vabati vezvigaro vakanga vasiri panguva iyoyo yavaifanira kuti vakorwe, asi malast words avo aitaura kuti ini ndaamujekereshe rugaringa kudai kwedii. Zvinopupurwa nevanhu vasikanamati chechi nekuti shuwa mai ivavo vakadini vakazvitaura. Havana kuzokorwa kubhabhatidzwa kuti vapinde, vapindwe navo mumvura vachipuwa zita idzva, asi zvakaitwa pamaitire etisina kuona isusu panyama. Ukaringa kudai kwetiri. Ndinovafananidza nembavha iya yakanga iri pa, pa, pakarivari pamuchinjikwa naJesu zvinonzi mwari uchisika vanhu wakati ndakakusikai mune free will Aidha unondida kana kuti haundidi. Muri kukwazwa here vanonamata nevasikanamati? Mwari wakatisika tiine inonzi free will yatinotaura yayo mamabhasuro kuti ndine bhasuro rangu free will ndiri kukwanisa kuende mberi richi richiende mberi izvozvo saizvozvo ndotodzosa kuti kumashure ndeizwa kukaa kumaonini kwemagiya ndokandikadai kwetini Ndoyo zifuriwe tiri kutaura izvo kuti unokwanisa kuenda mberi vamwe uchienda mberi umwe chitodzoka ita handiri ayo zviri kuitwa izvo handizvifariri izvo aura uyu zuva iroro rauri kuramba aufi zuva iroro rauri kuramba kuti hausida kuenda mberi neshoko ramwari ukananga kudai kwetiri nokuti pane sarudzo iripo inonzi free will ita zvaunoda unondida kana kuti aundidi pakaisu pakati pedu pakaiswa mvura kana kuti kana kuti moto sarudza zvaunoda kuti unoda mvura here kana kuti unoda moto Ropa rinoda kwetini. Asi ukabata moto unodini? Unotsva. Saka mai ava vakasarudza chinhu chakavanakira ukaringa kudai kwetiri pochoitwa zvakaitwa ndimwari tisina kuona isusu ndo zvaita kuti zvikokorodze mhomho yese iri panapa nhasuno Ndikwani muapostori? Vamwe vanhu vanotsvaga kuti ko nzira dzaMwari dzakambodini, ko mabasa aMwari akambodini, ko zvaakati kune munhu uya uya watinoti haana kumbobvira aita zvinhu zvinooneka pachena omuti ngewanga wauya uya wakashingirira kusvikira pakuti wakazofa ozoti mbichana tsausire ozi handimuzivi ndikanaodai kwedii vamwe vanotsvaga kuti ko sei zvichidaro mabasa amwari iwayo hakuna unokwanisa kuona mabasa amwari asi malast words ako akakosha malast words ako kana kuti mabasa ako ekupedzisira akakosha pamberi pani pamwari mbavha yaiya yakataura mashoko airatidza kuti inoziva kristu jesu asi yoiti payakatoroorwa pamuchinjiko yakaroorwa nekukanganisa kwayo ndati mai aya ndinovafananidza nembavha iya pamuchinjikwa chimboerengai tizwe kuti yakati kudii Luka chapter 23 eh. kutangira pavhesi ya 35 eh, inoti kudii vanhu vakanga vakangomirapo vachitarisa vachitarisa eh. makurukota akamutsvinyira achiti eh. munhu uyu akaponesa vamwe Ko zvino ngaachizotionesawo kana ari yeKristu waMwari. Rugare ngarive nesu. Kana iwe uchifamba nevanhu pese paunoenda, ungaenda kumvura, ungaenda kuhuni, ungaenda papi, kana uchizwa shoko raMwari richimhurwa, iwe unofanira kuti utsigire shoko raMwari nekutsiura vanhu vanokanganisa kutaura pamusoro pezvaJesu. Rugare ngaudai kwetiri. Nekuti zvinhu izvozvo kana ukazviita, Mwari anokudini? Anokuyeuka. vakuru vakuru nevamwe vanhu nembavha yaimwe yacho yanga iri kusaidi rimwe rajesu yakatsvinyira jesu achitofa pamuchinjikwa kuti koiwo zvawaimboponesa vamwe vanhu wechiita ubviri wekuita mabasa akanaka zvauzotakirwa pamuchinjikwa zvafamba sei chiita ka kuti uzviponesa ugotiponesawo rugarika kudai kwetivi kutsvinyira ikoko Iyi mbavha yakati kudii? Pavhesi ya 36 eh. namasoja awo akamudadira eh. akasvika paari achimupa vhinika achimupa vhinika kutoti munhu arohwa muri kupazwa here pava kudadira kwakadini kuti munhu arohwa une mavanga ari kubude ropa kwakuya kwamupe vhiniga futi pamusoro pazvo
Akati kwaari, Eh. Kana uriwe mambo wavaJudha, zviponeseka. Zvi- Zviponeseka. Eh. Zvino nechepamusoro pake pakanga pa- pane chinyorwa chaiti, Chaiti Uyu kudini? ndiye mambo wavaJudha. Ehe. Mumwe wamakororo aya maviri akanga aroverwawo pamuchinjiko akamutuka achiti, Eh. Ko iwe hauzi Kristu here? Eh. Chizviponesa ugotiponesawo. Chizviponesaka ugotiponesawo. Ndoda kuzwa kuti mbavha yakati kudii. Mashoko ayo ekupedzisira ma last words ndiyo ndoda kuzwa. Ehe. Pavhesi ya 40. Eh. Asi mumwe wake akamutsiura achiti. Eh. Gara iwe, gara iwe, hautyi Mwari here? Hautyi Mwari nei?
Hauoni. Ehe.
Hauoni here kuti iwe na iye mose eh. matongerwa kufa.
Matongerwa kufa. Zvino kana tirisu taitirwa zvakatikodzera Eh. nokuti tiri kugamuchira zvakakwanirana namabasa Namabasa here? akaita Ndokuenda kudai kwedii?
Ehe. asi uyu munhu Eh. haana kuita chinhu chisakafanira kuita Jesu uyu wetu- umwe tiri kushora nhasi uyu haana chaakamboita pamberi pemwari chakashata. Ehe. Ipapo akati, eh. Jesu, muzondirangarirawo kana muchinge mazova muumambo hwenyu. Ndo mashoko akataura ekupedzisira iwawo, malast words kwese kuwaiba achiite zvaanoita kusvikira azotooneka kuti une kodzero yekuti aroverwe pamuchinjiko afe ngemabasa ake asi awakazoona mwari ari pamuchinjiko pazuva kana kuti paawa ari kupedzisira uchiona mwari mbavha iyi yakabhabhatidzwa here Mbavha iyi yakaonini here? Yakapuwa zita idzo here? Asi zvakaitwa ndianani? NdiMwari. Pasina waiziya. Rugare ngaudai kuti ndosaka nhasi uno taungana panapa. Vamwe vanobvunza kuti ko sei mwaungana panapa imimi? Yeti mai hatizomuona iko inamata jekenisheni. Ma last words awo aitaura kuti ini ndamu jekenisheni. Inguva nekushaya mukana wekuti ndikorwe nekuti hapana vanhu vacho vanokoresa. ani muri kuona vakanonokerwa nenguva asi vanga vatava mujekesheni wakakwana tinozwa kuti ndenziyo dzejekesheni vaitoimba vari pamuzi panapa rugare kudai kuti rugare kuona mwari saka vakawanirwa nyasha asi pane zvimwe zvinhu zvavanogona kunge vakaitira mwari mukusaziya kwedu nemukusaona kwedu mumadziso mwedu ukanenge kudai kwetiri nokuti ikadzoka bheki pambavha iyoyi inozi ine mabasa ayakaita kumashure uko jesu achida kuoparidza vhangeri kujerusarema kune rumwe rwizi rwaiyambukwa rwaitoda chikepe Asvika nevadzidzi vake mbavha iyi e, neimwe yambavha iyayi ndopa vaishandira ipapo vechinyudza vanhu mari dzevanhu vechirobha vanhu ipapo pakuyambusa vanhu kuenda kwavaienda kubasa ramwari nevanoitofambawo zvavo vachienda kotengesa zvinhu zvavo ukananga kudai kwetiri saka jesu asvika nevadzidzi vake ipapo aida chikepe chekuti apfuure aende koita basa rani ramwari ukananga kudai kwetiri imwe mbavha iyayo inonzi yakashaya chekutaura iyayo haina kutangira ipapo ndopayakatangira pamvura apa kuti haina handikwanisi kudai ndotode mari yakadai neyakadai neyakadai handi muri kuona and waida kutoriwo zvachi jesu nevadzidzi vake nezvaainge ainazvo asi mbavha yakamutsiura futi ikati aiwe unonga munhu wamwari tadii tamuyamusa ngazi aiwe itani kuti ndioni handiti une chikepe chako e, muitire iwewe kana usikati kuti murobe zvatinomboita vamweni panapa iwo ita iwewe Jesu akaamuswa ngembavha iya iyi, yona ikazokumbira ruregerero paya paya ndo yakamaamusa akaenda kuenda kwake nekudzoka ruganga kudai kwedii yochosera ichiita mabasa ayo ekuba iwayo muri kukwazwa ipapo asi nebasa hwani rayakaita mukupanyika rakazorangarwa pamuchinjibwa rai risikafanira kuti rikoro kurangarwa nekuti mabasa ajesu ainoita waizadzisa zvipiko zvamwari asi zvakaita budirira nekuda kwembavha iyayi saka unoda kuti sime vavo basa ravo zvarakarangarirwa pakupedzisira unoda kuti pane zvimwe zvinhu zvavakaita tisina kuona isusu zvakarangarirwa nemwari kuti hazvingaendi zvakadaro nokuti zvakabatsira kuti basa ramwari riende chi riende mberi rugare ngarive nesu rugare kumapostori ndataura kuti pane free will apa Unoda Mwari here kana kuti haumudi? Sarudza chaunoda iwewe. Panyika panapa tichirarama pane nzira mbiri zvepaine nzira mbiri pane nzira imwe yamwari pane nzira imwe yani yasatani ndo chete nzira dzipapa hadziti nhatu imbiri chete zvokuti kana munhu ukamiswa apa kuti achipongomira yapa e anhingi mira yapa munotoona kuti uri munzira yamwari uri munzira yani yasatani zvinooneka izvozvo paukagara ipapo uri kutoziva kuti ndiri munzira yamwari here kana ndiri munzira yani yasatani asi satani mupikisi wani wamwari chaakagadzirwa igehena nevanomutevera vanoenda painyi mugehena ukanenga kudai kwetiri saka takasaina contract namwari nekuti tichazoteera mwari kusvika atisvitsa kwaanodoti atisvitse kuupenyu usingaperi contract yakafanana nemabasa yamunoenderana nanyamashi uno panyika panapo Kana imi mukaita basa renyu e, e, muri sasasa director mune vanhu venyu vamunokacha mushando muri kubanzwa here papo munoti ngawai vasaine contract handiti ka contract pamwe inenge iri ye3 months zvosiyana nekuti wariwana sei basa racho imwe yacho inenge yatori ye3 years rukainga rive nesu asi aurejesi here everyday uchienda kubasa kuti wauya pabasa ukasarejesa inopinda here mari rukaringa kuda kweti semabudiro anoita zuwa ndo marejesi rao unoita contract yako wechirinyuwa contract yako every day pamberi pani pamwari muri kupazwa here papa mabudi kwamwari here rukaringa rive nesu utori munzira yani papa yamwari kana ukatsaudzira kuda kuti wambobva kunzira yamwari waakunzira ipi yasatani Nzira dzacho tinotodzifamba tichiri panyika panapa kusvika taenda kupi? Kudenga. Road racho rinobva panyika panapo wotofamba rakafaranuka kuti unoita zvaunoda usina unokubata kana kukutsiura ndeura satani iroro asi rakamanikana rinonga rekuti wechifamba unombokwengwa ngezvirumu weifamba pokwengwa ngemunzwa ndo road rani iroro ramwari rine miedzo asi mweya unonga uchitofara rugare ngarive nesu ndokusaka kuti mwakaona kuti avo vaifara kuti ndaamujekensheni pasina nguva imwe chizwa veiti ndaamujekensheni mangwana acho otomuka watofa rodhi racho rine minzwa rine makato rugare ngaudai kwetivi asi ndo rataurwa rere kuti eh, ndasarudza ndakuisira moto ndakuisira mvura Road remoto ndo ndo ndo riya rakadini rakafaranuka. Asi riya rino rinotonhorera rakanaka riya ndo rakamanikana rine muyedzo. Rukaringa kudai kwetiri. Sarudza zvaunodini iwe zvaunoda. Kana wafa uchaenda here kudenga? Kana wafa unoenda here kupi kana kugehena? Rukaringa kudai kwetiri. Ndiwo unozviziya. Pautori ipapapo uri kutozviziva kuti ndinoenda kudenga kana kuti handidini handiendi kana ndafa. Mweya mutsvene uri pauri wawakasikwa una unokutaurira kuti nyamashi uri mutsvene here kana akauya nhasi unoenda here. Kana akati nhasi unovagogodza kuti eh nhasi unochi eh zvawakaita zvakwana ngatende unotozvizwa zvechikutaura kuti ndinopinda denga kana kuti handidini handipindi. Kana uchizwa zvekutaura kuti haupindi reurira utsvake njira yakadini yakanaka yaMwari we ufambe munzira iyoyo inokusvitsa kuupenyu usingaperi. Ukaringa kudai kwetiri. zvetinoita pana panyika panapa mumvuri wezviro zviri kupi kudenga ndiani une mumba mwakanaka ambonitaura une mumba mwake mwakarongeka asimuka anitaura kuti ndiri panapa timbofananidza une bedroom rake nedining rake nespare bedroom nevharanda nezvakashongedzwa zviri mukati Rugarika kuda kwedivi. Tomboti uripo. Anditi oti kabva pavharana topinda mudining. Eh, tapinda mudining tinoona masofa anditi. Tapedza kuona masofa tinoona TV. Dai plasma dai ichi black and white. Eh. Tebvapo tinoona zvima zvima side chichi zvima side board nene kana zvima kitchen unit. Ruganga rwenesu tikati gare gare vana vomboona TV tatizotinoita pana pamumvuri wezviri kupi denga kana muchiti mukaita zvamunoita imimi mozotora memory card racho moplaya patv moona mifananidzo monakirwa ndizvo ndo zvinoitawo futi anani mwari kudenga mambozwa zvataurwa ndamuchikere zvaya zvekuti kuchaiswa plasma ndirika umwe unobvunza kuti plasma inobvepi tatizve tiri kuita pana pane mararamire tiri kuita pamumvuri wezviro zviri kupi Chinonyatso kuoneka chiinyi mumvuri nemunhu chemunonyatso kuona kuti munonyatso kuti mwaona achipongo mumvuri wawo nawo mbune chemunonyatso kuti ndaona achipongo chiinyi saka panapo zvetiri kuita panapa nemaitiro atakaita pa nezvetinazvo kumadzimba kwedu nezvetinorarama ndizvo zvinonzi mumvuri zviro zvemene mene zviri kudenga muri kupazwa zvatiri kuita panapa mumvuri wezviro zviri kupi saka nai mwechigadzira tv muinayo ichiona mifananidzo nezve muno nemasikireti enyu kuti moisa kamera mumba umu kana mai vakasara vachiita zvavanoita mosvika mukatora kamera ya mukapfekera patv munozviona ndo zvazvakaitawo nekwetiri namwari tiri panyika pana mabasa ese tinoita ese pane kamera iri kudini iri kutarisa kana uchinge wazoenda iwewe mabasa ayaniswa paplasma plasma yacho haikevi hapana kuti handioni kana unyambori kumucheto munhu wese unonga achidini echiona rugare ngarive nesu rugare kumapostori saka zvinozi basa riri kuitwa ngevapristi vashumiri ava mumvuri wezviro zviri kudenga basa retiri kuita nhasi renyaradzo riri kuitwa kudenga nhasi uno riri kutoitwa kudenga ndimwari pachavo isu tiri kuita semimvuri yakaiswa panyika ndimwari asi chairo chairo basa iri renyaradzo rekunyaradza simevi nemhuri yese iri pana paikwa chimoko riri kutoitwa ndimbune jehovha saka isu tinochiekita semukuru yaani yamwari ndikaringa kudai kwetiri saka tinofunga takaperera tiri pachokwadi chekuti tiri kuita basa rani redu verengai kuvhesi yacho tisu 1 timothy chapter 2 vhesi ya 14 eh. Baibul.
Kasire. Vahebhuru chapter 8 verse 3. Ehe. Msoro soku Jesu ndiye mushumiri wedu mukuru. Jesu ndiye mushumiri wedu mukuru. Zviro zvese zvetiri kuita panapa tiri kuita tiri pasi paKristu Jesu nekuti ndivo vakatuma eh, sendi Luka ndivo vakatuma sendi Filipi mutumwa watinawo nhasi unowu vari kuva nebasa rese retiri kuona panapa vakatumwa ndiKristu Jesu. Saka Jesu iye ndiye mushumiri mukuru wedu ukananga kudai kwetiri. Verengai tisu. Mushumiri waMwari mukuru. Eh. Mumwe nomumwe anogadzwa. Mumwe mumwe mumwe nomumwe anogadzwa. Mushumiri waMwari mukuru eh. mumwe eh. nomumwe anogadzwa eh. kuti apire eh. mupiro wezvibayiro kuna Mwari. Anogadzwa kuti apire mupiro wezvibayiro kunani? Kuna Mwari. Vashumiri ivavo vauya panapa vakasarudzwa kuti vauye kuita basa riri panapa vaprisita vakagadzwa kuti vapire eh, eh, vapire chii
mushumiri wamwari eh. mumwe nomumwe eh. anogadzwa kuti apire mupiro wezvibayiro kuna mwari wezvibayiro kuna mwari vanenge kudai kwetiri basa ratiri kuita panapa chitori chibayiro chiri kupirwa pamiri pani pajehovha asi tiri kuzwa kuti tinozviita tiri chiini pamiri pani pamwari verengai tisu Mwari wedu eh, anofanira kuvawo nechinhu chaanopira chaanopira ehe zvino dai aiva pasi pano Ehe. angadai asiri mushumiri kwete ehe nokuda kwokuti Eh. kuna vashumiri vanopira kuna mwari Eh. nomutoo womutemo wavanhu nomutoo womutemo wavajuda ukaringa kudai kwetiri ukaringa kumapostori zvinonzi mwari wedu chaiye chaiye dai anga ari panapa pasi waine- wai- waifanira kunge aine chinhu chaaitopirawo asi ngokuti haasiri panapa pane vashumiri varipo vanopira pamutoo wechijudha ndo wetinawo nhasi uno rukaringa kudai kwetiri mutoo wechijudha iwo ndiwo mumvuri wezvinhu zviri kudenga rukaringa kudai kwetiri wetiri kuedzesera tiri panapa panyika saka tiri kuita zvinhu zvechokwadi ndosaka chechi nechizi ichechi yemazviro kwazvo vakomana vanoridza ngoma nyasi yaikuridza zvemene mene vanotamba votamba zvemene mene vanoimba voimba zvemene muri kuedzesera semimvuri yamwari nokuti zvinhu zvatiri kuita zviri kutoitwa zvino izvi kudenga Rugare ruve nesu. Verenga itisu. Pa 5 verses. Eh. Basa ravanoita. Basa rinoitwa ngavashumira.
Mufananidzo kana mumvuri wezvinhu zviri kudenga. Muri kupaswa.
Basa ravanoita vashumira mufananidzo kana kuti mumvuri wezviro zviri kupi kudenga. Mwenyamuona vachiti havo vachida vachinamatira havasivo vanokonzera kuti zvinhu zvacho zvizi zvaendeka. Ivo vari kuekita semumvuri yani yaMwari. Basa chairo chairo richiitwa kupi kudenga. rugare ngarive nesu mapazwisisa here ndo nyaradzo yetiri kutaura nezvayo vamwe vangati saka kuda kuti achibhongo akauya namabika ndozotoita here iyi mumvuri yemuri kuona yani yamwari basa racho riri kuitwa ndiani ndijehovha pachavo verenga itiso nokuti eh. izvo Mozisi akanga ava kuda kuvaka imba yetende eh. Mwari akamuudza kuti avake achitevedzera mufananidzo waakanga aratidzwa pagomo eh. asi zvino Kristu akapiwa basa eh. roushumiri hwaMwari rakanaka, rakanaka kupinda rakare eh. nokuti iye ari murevereri wechitenderano chakapinda kunaka chinovimbisa zvinhu zvakapinda kunaka rugare ngarive nesu vakakomborerwa asisi mevhi vatiri kuitira nyaradzo nhasi uno nekuti vaunganirwa ngevanhu vatumirwa vatumwa vamwari vabva kuoltari vatumwa ngemutumwa wamwari kuti endaipo moita basa riripo ripere zvakanaka Rugare ngarive nesu. Mutumwa waMwari utozviziva kuti kune basa riri kuitwa kwani pachibuwe. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Vamwe vanotoitirwa mabasa aya zvisingambozikanwi kuti kune nyaradzo iri kuitwa kwakati. Asi izvi zvine vatumwa vatori pano rugare ngadai kwetiri. Marepresentative vakamirira mutumwa iyena uwo. Rugare ngarive nesu. Inyasha dzakakura idzodzo dzinoratidza kuti munhu wanga ari munhu wani waMwari.

Dai anga asiri mkomana uyu rapo uyu. Otherwise tiita roti mai va vangadai vasina kuitikwa zvatiri kuita pana nhasi uno. Rugare ngarive nesu. Saka hazvishamisi kuti mwana wauri kumwira pirizi iwo kuti mimba yaibve ndiye waida kuitira nyaradzo iwe. Hey. Hey. Rugare ngarive nesu. Yeah, ndikutaurisa pe. Umwana wakabarwa pe. Uyu. ndiye wakazwa zvaakazwa kuchechi ouya nazvo kuna mai mai okorwa zvakonzera kuti nababa zvinhu zvino tinawo mii muchechi asi dai vakada kupangana kuti ngatibairwe majadhele tidai dai vangadai zviri here zvino Saka hokoyo kune mwana mai muri kudzivirira kuti musabara vana yeti vana ndo vanoda kuponesai rugare ngauda kwetiri miko yenyu inozi munozoponeswa nokuda kwekubereka nokuti makatokanganisa pa, pa, pa, pa, pachi pamunda weidi ndo pamakatoshaisha apo muchotoramba kuti ngezvamwaita izvi matupa asi kana muchinge mazobarawo vana munozoponeswa nokuda kwekubereka rugare ngauda kwetiri Amen. verenga ichisi adhamu haasiye akanyengedzwa kwete adhamu unonzi handiyepo akanyengedzwa murume haasiye akanyengedzwa ngenyoka nyoka yakanyengedza chini mukadzi hapana munhu unozombobva kuchipatara ikoti ngakuite mafamily planning kana majadheu kana chii ee ukotaura nababa mucheura mai ndiwo anotobva nazvo ona iyoyo Dai tamboshandisawo izvi rugare kudai kwetiri. Ndizvo zvazvakaita kana kumunda weEdheni. Evha ndiye wakanyengerwa ngenyoka kuti chimbotestai muchero uyu. Adhamu atori uko rugare kudai kwetiri. Ozobva nawo muchero uyo ototi ah dai tamboryawo izvi zvinoryiwe. Rugare ngaro nesu. Itai mudomeni tizwe kuti ndi ndi ndi Adam here kana ndiye Eva wakanyengerwa ngenyoka. Adam haasi iye akanyengedzwa kwete. Ehe. Asi munhukadzi ndiye akanyengedzwa. Ndiye akanyengedzwa. Akabva apara mhosva yekudarika murayiro. Akapara mhosva yekudarika murayiro.
Rugare ngaro kwete. Amen. Rugare kwaona Mwari. Amen. Dairai mashoko aya musati ngezvepa mic. Ibhaibheri shoko rani raMwari. Munozoponeswa madzimai ngekubereka vana. uchahambawo ngemovha yogara paside apo ngenyaya yemwana rugare kwadai kwetiri wako wakabara ndo unozouya nemotya nebhenzi kuti maigarai paside timboende kwachecheche maigarai apa timboende kwamaunganidzi asi kana wakamubvisa ngepirizi unogare pari ungatoshandisa chitundu museresere cheusiku chiya chemunojaira chairo rugare kwadai kwetiri Handisi kutauka apa. Ndikuda kutaura kuti mai Chimoko vari panapa vaponeswa nokuda kwekubereka kwani kwavo. Verenga itiso. Pavhesi ya 15 eh. kunyange zvakadaro zvazvo eh. munhukadzi achaponeswa nokuda kwokubereka vana eh. kwaanoita kana achiramba ari mukutenda kana mukazviita muri mukutenda kana murudo eh. nomurudo nomuutsvene achizvidzora musina chamuri kushaishira mwari ndopamunozoponeswa kana mukabereka vana muchizviita mukutenda mwari nemurudo musina chemunoshaishira mwari munozi munozoponeswa pamhosva yamakapara pamumunda weideni ugorekerewenesu hamungambozvidairi because zvinenge zvadzama because 100 percent yemadzimai vari kutozviita ndotaura eh? avadairi rugare karive nesu vanoti hatizviti simudzai maoko ah, ndana mbuya zvatokura Rugare kare venesu. Rugare kumapostori. Zviite henyu asi zai kuti Bhaibheri rati munoponeswa nekuda kwekubereka chini vana. Saka ndinotenda nemashoko andapuwa panguva ineyi tiri panyaradzo ndaida kuzama kujekesa kuti vanhu vaone kuti nyaradzo zveinoitwa yamunoona tichitamba kubva friday kusvika saturday kusvika sunday tiri mumvuri yezvinhu zvinoitwa kupi kudenga nyaradzo chaiyo chaiyo inoitwa inoitwa kudenga isusu wamakuona tichitamba taamumvuri yamwari tikuaringa kudai kwetiri saka musazooneseka kuti ah, ndachibhongo andona atozvikonera ndambeura angazvikona here hatingazvikoni asi tinoedzesera zviri kuitwa kupi kudenga tikuaringa kudai kwetiri tinogarawo pasingera jesu